Abusuafo, mema w'akwaaba de wo ba Asɛm Bi Asi dwumadie so. Ɛnnɛ, wonya nsuo bi nom yɛ a, mekae wo sɛ pɛ nsuo bi si hɔ na pɛ aduane bi di cause nsɛm a wobɛte no ano hye. Social media nsɛm deɛ, hyehyeehye nko ara na yɛkɔ so. Na ɛyɛ sɔfo bi, Sɔfo Nigel Gezi de nsɛm bi aba abɛto dwa sɛ, sɛ woyɛ sɔfo na w'asɔre no a woate no, wo nfa nyɛ business a business minded ɛnni wo tirim pa deɛ asɔre no ɛntumi ɛntu mpɔn na woyɛ asɔre ba so so na wopɛ ɛyɛ ɛkunu na woyɛ ɔbaa na wo nkeka wo mmɔwerɛ wo nkeka w'ano a na yɛ sɛ wo na ankasa no wonyɛ obi a wopɛ sɛ wonya kunu nsɛm wei ne nsɛm foforɔ ɛna mede ɛba bɛsom wo ɛwɔ asɛm bi asi dwumadie so na me na me osi ma pɛ mmra me ba guest ɛwɔ ha sei ɛyɛ sɔfo champion ne sɔfo odu wɔ ha mɛmo akɔ aba na afei ne ahwɛ video no na deɛ ɔmo so ɔka no ɔmo de ama yɛ ɛna yɛ ɔmo mema ɔkɔ aba biom sɔfo biribiara bɔkɔ deɛ nyame adom na nso ɛ nyame adom ɛde nyame ase heavenly word of wisdom ministry biribiara da bɔkɔ deɛ ne de asɛm bi asi tena ne de ma tumi nsa afrɛ wɔ ha sɛ mo soso mfa mo nkyerɛkyerɛ mmra Sɔfo Drew, yɛ abɔkɔ. Mm, sɛ de mo si apagya mo mo mo mo twɛn kunkun die. Ɛnɛ so sɛ de asɔfo no ho na mo aba asɛm. Ɛni bra ba. Na na yegezi ato nkra de ama mo. Ah. Wɔ sɛ mo asɔfo no mo asɔre na mo mo tena de bia mo nkɔ so no. Mo mfa business minded ɛnto mo tiri ɛnfa mo asɔre no mu. Na wɔ saa so de nkra ma mo sɛ menfa ma mo. Sɛ menfa koma mo asɔre ma no. Ɛmaa no sɛ ɔmo pɛ kunu no mu a. Ɛyɛ a wɔntwitwa wɔn ano na wɔnsiesie mu na wɔnyɛ fɛ. Nails yi, wɔahyehyɛ na wɔsan ano ayɛ fɛfɛɛfɛ. Enti yɛnkɔ na yɛnkɔtie mmara, na yɛba a na yɛatoa so. If you are marrying a man, if a man is proposing to you, believe in one man. If you're a young man, a young lady, today after church, I call one of my daughters, I said, my daughter, I love you, I've been praying for you, but you can't sit at home and be married.

So ate ase? So obi de biribi si n'ani so a, Awurade tɔ nsu pa egu so. Nti saa na it's purposeful here. Oh, yeah, young girl a, oh, oh, fail your papers a, go back, go and rewrite your papers. There's nothing wrong to go to remedial school. Sɛ me ba te ase. A man that has not failed before is not a successful man. Every successful man has failed before. Yɛn nkurɔfoɔ a wɔn adwuma ne sɛ wɔn bɛbɔ mpaeɛ, wɔn bɔ mpaeɛ. I, I get what I'm saying. Baba, are, are you not contradicting that be, yourself? You, you, you are a man of prayer. Yes, sir. You call people to yes, always yeah, one pray. Yes, yeah, asɔfo. Mm.
Woyɛ banka, nyɛ wɔ adwuma ne sɛ ɔbɛbɔ mpae. Bɔ mpae yɛ waba asɔre. Wowɔ fie a kakra kakra na ɔbɛbɔ mpae, bɔ mpae. Yɛ wɔ nkurɔfo a Bible sɛ, 12 tribes of Israel, Levifoɔ no, ɔse ɔmo nyɛ adwuma. Wɔntena ase na wɔnhwɛ Levin tribe no so. Levin tribe no yɛ adwuma a, wɔmfa mmra ten percent. Sɛ me ba ate aseɛ? Tie me o, mentumi nyɛ adwuma te sɛ the regular person I sat in University of Ghana with ɛreyɛ adwuma no. Because me nso nea meyɛ no, m'adwuma na meyɛ no. Medi Yesu ho adanseɛ. Woyɛ sɔfo this year na woanhu sɛ Nyame adwuma no a woyɛ no ɛyɛ business a, wobɛfeeli.

sɛ me ba te asɛ nti woanya business mentality woanya modern position and composition of how business should be run a wobɛyɛ asɔre can you imagine sɛ in our time woyɛ asɔre wɔ nkran na woyɛ asɔre wɔ atekye mu a pata ase a lawyer bɛn na ɛbɛba doctor bɛn na ɛbɛba nurse bɛn na ɛbɛba ɔmba Nti ɛsɛ sɛ o redefine the way a ministry ɛteɛ, that is purpose. Sɔfo champion mm ɛna ɛda hɔ yi o wo nua wo nua Nigel Gezi mm ne nsɛm a ɔde abɛto dwa no no. Yoo yɛda atiefoɔ nyinaa ase awurade nhyira obi biara ɔretie champion TV awurade nyɛ no kɛse na ɔnhwɛ ɔne n'abusua nyinaa so wɔ abrɛ ɔmo ho mma asɛm. Afe yi nyɛ nhyira afe ɛma obiaa a ɔtie Champion TV. Amen. Deɛ obiaa de ne nsa bɛka biaa ɛnyɛ yie. Amen. Ɛwɔ Yesu Kristo dini mu. Amen. Amen.
Ɛɛ deɛ edi kan, Nɛgyegeze, ɔyɛ ti bɔ nko so. Oh sɔfo.
Aha, saa ɛwɔ Bible no mu. Oh, one to seven kura kakra. Dɛ dɛ dɛ. So ɔyɛ sɔfo, ɔnyɛ sɔfo anka mi na ɔde wo a mesi akasa. Ah, okay, okay. Ami de wo gyina hɔ sɛ woyɛ Nyankopɔn nipa. Mhm. A wɔsua Bible. Ɛnti na wabɛgyina hɔ sɛ Nyame afrɛ wo sɛ twerɛ na wɔsua no bɛka bi kyerɛ afoforɔ na wabɛkeka nsɛm bi sei a, ɛno deɛ mekasa a wo ansa bi mamu because me meka, meso mekasa sɛ sɔfo a Nyame afrɛ me. Mm, na sɛ twerɛ no a, twerɛ no mu no ɛwom saa deɛ a, wafom deɛ a, wotumi de ma no. Te Bible ka sɛ ti bɔko so a, ɛtiri a adwene wɔ mu nanso wɔmfa nyɛ adwuma. Ɛtiri a adwene wɔ mu, nyansa wɔ mu. na yɛmfa nyɛ adwuma na ɛsɛ wɔyɛ tim bɔn nkoso sɔfo no a ɔredi no adwene no ankasa no ɔmfa nyɛ adwuma no. Papa adi nti na woka ne saa? Deɛ nti a meka saa ne sɛ wowo se asɔre yɛ business ɛhefa na Yesu baeɛ ɔmaa yɛhuu sɛ asɔre ɛyɛ business ebi koraa no ɛwɔ twerɛ no mu o sɛ wobɛsom Nyankopɔn a yɛmpɛ yɛ ho mepakyɛ ɔkenkan yi ma me First Timothy 6 verse 3 going Maame ne hwɛ ne sɛ ɔyɛ sɔfo a ɛnɛ no obi abɛho sɛ ɔyɛ sɔfo a na gye gɛsɛ nyɛ sɔfo ɔyɛ business man nti na wɔka business asɛm ma ɔyɛ sɔfo te sɛ deɛ me a megyina yɛ a me se meyɛ sɔfo yi a asɛm wei me se kora afe mama no na so papa wontumi mbɛdi sɔfo abra wonyɛ nhyehyɛeɛ mfa pagya w'asɔre nti twa sɛ wonya adwene bi sɛ dabi me kreti biribi de ma asɔre no adevelope na sɛ wonyɛ Adwene develop asɔre a ɛno nkyerɛ sɛ asɔre yɛ business. Me tirim ahyehyeɛ ɛ. Me ara na me si Nyankopɔn nam so si asɔredan Heavenly Word of Wisdom Ministry. Asɔredan kɛseɛ ɛwɔ asisi ne wɔ biara mu. Nti ɛnam saa nti na mayɛ no sɛ ɛyɛ business nti na me si yɛ ana? Masi ne saa nti. Ɛnyɛ sɛ Nyame frɛ wo na woyɛ sɔfo na ebia wokuta w'adwuma dada. na Nyame ato nsa mu a, sɛ ɛba sɛ woyɛ Nyame adwuma a, ɛyɛ sɛ baabi a woasiesie sɛ wobɛma nnipa asɔre Awurade wɔ hɔ no, eh, wobɛsiesie hɔ. Eh, fine, 100%. Nti na na ɔka biribi sɛ woyɛ asɔre wɔ atekyɛ mu a, dɔkta mma. Nyɛ dɔkta mpo. Ɔno ara ɔka sɛ ɔnyɛ dɔkta no, busa ne ho sɛ, ɔyɛ asɔre wɔ atekyɛ mu a, obi yɛ asɔre da atekyɛ mu, ɔbɛkɔ. Ɔho, nti ɔyɛ ne deɛ nka, ɛnyɛ ano ne ɛde ka asɛm si so sɛ yɛyɛ business. Okay.
Nyame ɔnyɛ sakasaka. Ɛnam sɛ ɔman yɛ asɔre business nti ɛna ɛma wohu obi a sukuu dɛm koraa no wakɔgye. Nsensan baabi koraa no ɔkɔprapra so no a wasi tent. Anaa wonte ase? Mate ase paa.
Na nka Nyankopɔn ɔkaa Bible no a ne fie, ne fie. Ɔ, ɛwɔ mu o, sɛ motumi ma ne fie da mpan na mo mo dɛn mo deɛ moaduradura mu. Ɛti ka before sɛ kɛ wiase obi bɛka sɛ ɔbɛte asɔre bia no ɔsɛ nka wasi asɔre na ayɛ dɛn? Awie. Ɛnam sɛ ɔno ara ka sɛ ɛyɛ business no nti no na ama yɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔbɔ ɔtɛn taa na ɔyɛ na amanfoɔ aba na ɔgyegye wɔn sika hyehyɛ nkɔm saa nti na ɛma no keka nsɛm hunu. Nyamesom yɛmpɛ yɛ ho. Ɛdi sɛ wosisi asɔredan ama Nyankopɔn ama nnipa abɛm abɛyɛ asɔre ɛfa hyɛ w'adwenem sɛ wobɛyɛ business. Yɛnkɔ First Timothy. Timothy nwoma a ɛdi kan ti nsia ne mu mmiɛnsa. Ɛkɔ. Nkontompo nkyerɛkyerɛ.
Tie!
Nsɛm a wɔka nyinaa yɛ nkontompo. Ɛnyɛ nyamesom biara sɛ asɔre yɛ business. Ɛyɛ hundred percent. Asɔre ɛnyɛ business, ɛyɛ hundred percent. Sɛ obiara ka kyerɛ wo sɛ asɔre yɛ business a, ɔyɛ ti bɔnko so. Aha.
Sɛ obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ na wampene yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm a. ɛyɛ no ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ onyamesom pa mu a, wahoran. Wate aseɛ?
Na ɔnnim hwee. Na ɔnnim hwee. Nyɛ sɛ ɛma nnipa nso wɔkeke wɔn nsa siesie wɔn ma wɔyɛ pɛ. Ah, wo deɛ, mempɛ sɛ mede m'ano bɛka, because wei no, ɔno no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛnni Bible no mu. Me nso mekɔtu a, mekɔtu, na ɔtie a, na ɔtie yɛn a, na wahu sɛ ɔyɛ tibɔnkɔ so. Ɔnsua atwerɛ ansa na wabɛgyina hɔ sɛ ɔyɛ sɔfo, na ɔnya business no a ɔde aba asɔfodie mu sɛ ɔyɛ sɔfo no. So ɔbaa no nso ɔyɛ business man, ɔyɛ abosomsomni sɔfo. Ɔno deɛ ne deɛ nso ɔbɛtɔn nneɛma ahyehyɛ nkɔm de agye amanfoɔ sika. Me ne ne ne problem. Na mmom ɔbɛgyina hɔ sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔyɛ sɔfo bɛka Nyame asɛm sɛ nnipa nya kra nya nkwagye a. Nyɛ saa Rutu no a. Rutu no a ɔnam so no nyɛ Rutu a yɛde twe akra kɔ Nyankopɔn nkyɛn. Ɔno no Rutu no yɛ bra bɛgye yie na wiase wo ho ntɔ wo. wu a wakɔ ɔbo nsam gyam ɔno ne root no hmm. na yɛn ne a yɛhwɛ sɛ nipa kra bɛkɔ nyankopɔn nkyɛn no yɛn no yɛmfa asɔre no nyɛ business na asɔre so ntumi nyɛ business nti na ɔsɛ sɛ obi kyerɛkyerɛ kyerɛkyerɛ bi mhm. na ɛnyɛ deɛ yɛn yɛyɛ ka no bi a saa nipa no wahoran onim hwee aha
onim hwee na mmom ɔyare akyinnyadeɛ wate aseɛ ɔyare akyinnyegyeɛ ɛnam sɛ ɔyɛ ti bɔnko so. Aha. Ɛne anokorɔ a ɛd anokorɔ a deɛ ɛfiri mu ba ne nitan. Wate aseɛ? Ɛti wahu sɛ n'ano no anokorɔ a deɛ ɛfiri mu ba ne nitan. Ɔsɛ deɛ wɔreka yi ɛyɛ nitan na ɔde bɛto no. Yeah.
Wɔ yɛka so mekyerɛ wo adeɛ paa kasa no ana Bible ne kasa no. Woanhwɛ deɛ a wobɛtumi adi sɔfo bi akyi, wobɛkɔ bonsam gye mu a wonim sɛ wodi sɔfo akyi. Wo nso ɔse deɛ ɛfiri mu ba ne nitan. Woyɛ ɔbaa na wote sɔfo bi ara asɔre dɛm na ɔse keka w'ano, keka wo mmɔwerɛ a, ɔtan wo. Ɔde n'ani asi wo so sɛ hokwan biara wowu a ɔse ɔkɔ bonsam gye mu. Because yɛka sɛ obi yɛ wo tamfo a, obi a ɔma woyɛ adeɛ a ɛba sɛ wowu a wobɛkɔ bonsam gye mu no, wo na Bible ka sɛ woyɛ tamfo. Enti na ho sɛ yɛn Kristofo yɛse yɛ tamfo deɛ yi bonsam. Deɛ bonsam yɛyɛ biara ma yɛyɛ adeɛ a ɛba sɛ yɛwu a yɛ kra ɛbɛyera. nti wɔn sɛ yi ɛnam sɛ wɔn firi nyankopɔn na wɔn sɛ wɔyɛ sɔfo na yɛ business na ɔde ba nti ɔwɔ sɛ asɛm efiri na enum ba no ɛbɛma nipa ayɛ deɛ ɛba so ɔyɛ a ne kra bɛyɛ dɛ thank you mi dɛ mi baabu no mi kan ne ma kyerɛ nkasa na se o na ama wo ti saa nipa ne na ase a wɔyɛ very careful nyamesom nye business. Okay. Uh -huh.
kunsun kunsun. wati aseɛ deɛ efiri ba no deɛ kunsun kunsun. nsekuro nsekuro. nipa ho adwemmɔne. wati aseɛ nipa ho adwemmɔne. mansotwe mansotwe sɛ sɛn sɛ ogyina wei mimi bɛ pirikyi sɛ anokeka nyɛ mɛɛhyɛ nyɛ ɔno nso sɛ ɛyɛ. sɛ manso na ɛbɛda hɔ wɔasi sɛ wɔasi sɛ yɛ wɔasi ma asɔre na yɛ wɔasi na ayɛ manso anaa wonte ase
ɛfiri na no mu ba no afei wobɛhu asan sɔfo bi apue tv so wɔde di matam na ɔno so di na ayɛ manso anaa nyɛ sa because asɛm na ɔkaeɛ no yɛn asɔfo na ɛfiri nyankopɔn no yɛnkyerɛ ɔma ɔno mfa mɛhyɛ asɛm no mu sɛ ɛyɛ business na ɔbaa bia mɔ berɛ a wɔyɛ dɛn wɔpɛ wɔabrɛ a yɛabrabɔ no wode wo bɛma nyankopɔn a wone wo ho Abrabɔ a womfa wo ho ma Nyankopɔn a wobɔ no, wode wo ho bɛma Nyankopɔn a, ebi firi wo mu. Okay. Wopɛ wo mpɛ wo.
Okay.
Mansotwe a ɛsɛ nnipa a wɔn adwene mu asɛe. Wate aseɛ.
Na nokorɛ abɔ wɔn. Nokorɛ abɔ wɔn, wɔn adwene ahyɛe. A wɔsusu sɛ onyamesom pa yɛ adepɛdeɛ. Afei deɛ wate ɛma ho.
Ɔno wosusu sɛ nyamesom no ɛyɛ adepɛdeɛ. Nyamesom yɛn bɔ yɛn ho o. Na wabɛgyina hɔ sɛ woyɛ business. Okay. Emi mekasa a, minim deɛ meka. Ɔnyɛ sɔfo,
ɔyɛ business man. Nti sɛ obi kɔ ne hɔ a, ɔhu no sɛ ɔkɔ business man hɔ, ɔnyɛ sɔfo hɔ.
Ɔnyɛ sɔ, ɔntumi koraa nyɛ sɔfo. Wo dis asɛm no a waka no nko ara deɛ, na agye geze.
Sɛ ɔte me nka sɔfo champion a, me me se ɔntumi nyɛ sɔfo, but obetumi ayɛ business man. Ɔntaa nyɛ sɔfo soso. Meda ase sɔfo champion ɛwɔ hɔ. Sɔfo Drew, Yɛkɔ. Mm, deɛ meka ne sɛ, wohu sɛ eh, nsɛm bi sɛ ɛba ne ɛte a, mhm. yɛ na eh, ase fem bebree na yɛwerɛ aho bebree sɛ sɔfo tumi bɛgyina hɔ ka sɛ nyamesom yɛ business. Mhm. Nti wei na obi yɛ atie a ɛwɔ sɛ nipa obi ehu kind of nipa a ɔyɛ. Bɔdwa wate aseɛ. Mhm. Sɔfo se kristosom sɛ ɛyɛ business a Wo a wote ne nan ase no, ɛwɔ sɛ wuhu sɛ nyɛ baabi a wote no nkwagyeɛ place na wote, na mmom obi business na ɔreyɛ na wo nso woreboa ama business no ayɛ deɛ bɛn? Akɔ so. Because ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔpɛ sika. Obi, yɛka business sɛ obi reyɛ business a, yɛn nyinaa yɛnim business sɛdeɛ ɛteɛ. Nti nyamesɛm ka no afiri mu ana ɔde pɛ sika. Mpakyɛ wate aseɛ? Mate aseɛ paa. Nti wei nyinaa ɛho ɛduru mmere bi a ɛwɔ sɛ nnipa yɛma yɛn adwene yɛn ani ba yɛn ho so ntɛm. Kasa ya na ɛfiri adiyifoɔ no mu binom mu ba. Wote pɛ ɛwɔ sɛ wohu baabi a nnipa no firi ba. Nɛ sɛ ɔfiri he?
Wode nnim baabi ɔfiri. Mpakyɛ wate. Bible se deɛ Onyankopɔn asoma no no, ɔka Nyankopɔn asɛm. Mm. Mpakyɛ wate ase. Wode nni Nyame asɛm no mu bi.
Dabi dabi dabi. Wohu sɛ
akristofoɔ deɛ yɛhwɛ ne so asua no yɛ Yesu Kristo. Mhm. Yɛ papa no no. Mhm. Yɛ ɔbɛyɛ business anaa? Hefa na woredi Bible a wohu sɛ Yesu baa yɛ business na ɔbɛyɛ yi. Mame mmisa wei.
Yesu baa yɛ wɔn abɛgye correction wɔ asɔre dɛm. Mhm. Ɛna ɔgye correction wɔ asɔre dɛm. Wohu sɛ
wɔkɔ baabi a wɔkɔkɔ kyerɛkyerɛ biara no, wɔtua. Baabi a Yesu kɔ akɔkyerɛkyerɛ biara no, wɔtua. Mpo koraa ɔnam asɛnka no mu no a na bɔtɔ no da Judas kɔn ho no, na sikatua yɛ deɛ bɛn? Ɛkɔ so.
But wankɔhyɛ baabi ankɔtɔn nneɛma o. Nɛ sɛ ade tɔn no na mo mo. Business no a asɔfoɔ no.

Ɔpɛ kwan afa so abu nkurɔfoɔ agye wɔn sika. Wate aseɛ? Enti sɛ woyɛ nipa no ate wei no ase a, ɛnyɛ w'adwene sɛ ɔhwɛ sɛ wobɛnya nkwagyeɛ o. Ɔgye wo sika firi afiri wo nkyɛn.
Wate aseɛ? Ɔno ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔnka nkyerɛ wo yɛ bɔne a ɔnka nkyerɛ wo sɛ sakyera adeɛ wei a woyɛ yi. Ɔnka nkyerɛ wo na mɛgyaa kɔ sika tua. Ɔnka nkyerɛ wo. Enti na ɔbɛfoa so deɛ woyɛ biara no, ɔbɛ make sure sɛ adeɛ a woreyɛ no, ɛyɛ bɔne a ɔbɛfoa so ama no ama akɔ so. Deɛ ebia na ebia ne ne ne ne members no obiara ankasa di mmara so, obiara te ne ho, obiara obiara bɔ bra papa a, ɛyɛ dɛ wahu. Ɔno ne members no. Yɛse deɛ ɔdi kan no, Deɛ ɔdi kan, deɛ ɔdi akyire sua ɔdi, deɛ ɔdi kan nanteɛ. Ɛbɛgya wɔn ate aseɛ. Enti sɛ ne firani kyerɛ ne fiani kwan a, wɔn mmienu nyinaa nso kɔgu amena mu. Wɔate aseɛ. Enti sɛ wo sɔfo a wote ne nan ase no nyɛ papa a, wo a wote asɔre no, wo ho nyɛ papa. Me na meka kyerɛ woɔ. Ɛna ɛsɛ sɛ, ma memmisa wo, wɔka de to hɔ sɛ ɔyɛ ɔbaa na wadu aware kwan so a, ɛno nso so wohu no sɛn? Wadu aware kwan so a yɛ dɛn? Siesie wo ho yie.
Ma wo nails no hyehyɛ. Wɔ ne akyi atoto no a ho nyɛ fɛ siesie ho. Yɛka sɛ obi ho ɔfɛ a, ɛne sɛn?
Oh, pas, sɔfo, wote wei? Ɔbaa biara nni hɔ a wonsiesie ne ho yie paa hu na ɔno bɛyɛ ɔfɛ. Mese yɛka sɛ obi ho ɔfɛ a, ɛne sɛn? Dabi o, meboa. Ahoɔfɛ nni ntaadehyɛ mu. Ɛna ahoɔfɛ nni mahyehyɛ mmɔwerɛ, mapenti m'anim. Ahoɔfɛ wɔ suban mu. Saa.
Me na meka kyerɛ wɔ.
Sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ obi ho ɔfɛ a, ɛyɛ ne suban. Ba yɛyɛnom deɛ yɛnim sɛ bi a. Yɛwɔ bi wɔ nom a ne suban yɛ kama ba na wo siesie mu no ɛma wo nya. Ɛno na wo yɛ hɛ ma me nka sɛm bi nkyerɛ wo ɛno nti na nɛbi nipa bebree wɔ problem no o obi wo sɛ abaayewa no ahyɛ skirt bi na ne nan tu ne to soso ne gyinagyina mu ne gyinagyina ne ɔkɔ ne ɔba a ei gay ɔkɔ deɛ ne ho ɔfɛ Pɛ obie no ano na ɔkasa a ɛna wobɛhu sɛ gɛɛ no ne ho ɔtan. Kɔɔ deɛ ɛfiri ne mu ba no. Ɛno na ɛbɛma yɛahu nnipa korɔ a wɔyɛ. Na wonnye nni sɛ mmaa no a ɛwɔ asɔre dɛ bebree de, the way wɔsi adrɛse, de wɔn wɔn adrɛse asi fam, wɔn ntoto wɔn nan. Ɔbaa bi a, tie. Wobɛhu sɛ ɛno na ɛma wɔnnya awareɛ no. Ɔbaa bi a ɔte asɔre dan mu a ɔkeka mmɔwerɛ, wɔhyehyɛ n'ani akyi, n'ani ntɛntɛn ne adeadeɛ a wɔhyehyɛ yi a ɔde te asɔre dan mu hɔ biara, ɔyɛ bayifoɔ. Ei! Mmerɛ meka kyerɛɛ wo. Sɔfo, w'ade w'ahyɛ da ana? Me nhyɛɛ da sɛ wo nkɔ tena Nyankopɔn nan ase. O sisi no w'anya awareɛ no w'ayɛ bayifo o. As wo nyɛ deɛ awareɛ no na ɛnyɛ hwɛ awareɛ Nyanko Nyankopɔn bɔ ka nipa ho but ɛnyɛ no na ɛde yɛ kɔ heaven sɛ ɛwɔ sɛ kyenkyena me fɔ so ware wonim sɛ awareɛ de nipa bebree kɔ bonsam gyem wonim saa deɛ Susu awareɛ bi susu de nipa bɛkɔ heaven. saa na ɛteɛ aware papa a Nyame ahyira soɔ. Ɛde nipa bɛkɔ heaven nti nipa dabiara sɔfo baako ka sɛ sɛ wonya ware wie sɛ ekim wo nan baako a ɛnta heaven mɛdɛ wate ase because wate wo ho afiri adwamammɔ ho nti wotumi qualify for heaven bɛ sɛ wosiesie wo ho a ahosiesie no ɛ ɛnɛ nti na ɛnɛ mmaayewa no nam a mmarima mfrɛ wɔn no o meka sɛ mekyerɛ Sɛ barima a n'ani da hɔ na nyamesuro wɔ ne mu hu ɔbaa a wayiyi ne ho na ɔrekɔ a, onim sɛ wei, ɔyɛ kɔhwini ba. Enti me, mewɔ asɔredɛm na sɛ mehu sɛ woyɛ asɔreba na woasiesie wo ho saa a, mehu sɛ wo, sɛ mewale wo a, memmɔ bra. Because, Trump monyam de bɛmaa no, ɔmmu awerɛ sika wom, W'ani akyi hyehyɛ wɔ mu. Wo nana mo ne me. Wobɛpenti w'anim wɔ mu. Wohu wɔn sɛ wɔyɛ paataayifoɔ.
Wate aseɛ? Enti ɔda bumi. Ɛno no, ɔhu no saa no, ma menka deɛ ama no ka saa ne sɛ ɔsuro no. Ɛno no, ɛba sɛ na ama ɛwɔ sɛ wowe no. Wonya nwe o, because yɛde bi ahyehyɛ mmɔfra. Wate aseɛ?
Ɛdi ya no. Ten cedi na woyi yɛ a, ɔ make sure sɛ wɔde five yɛ. Ɔ ɔbɛma no adi. Na wate five ato hɔ. Nti da bi a wo fufuo so na ɔmsa. Na ɔde a wate aseɛ. Okay, okay, okay.
Ah ah ɛne ɛkɔ pɛɛ saa sɛ mo wɔ Christofoɔ so mo pɛ ɔmo a ɔmo ɔmo ɔfo o. Hɛ ma me nka sɛm bi nkyerɛ wo. Asɛ ɔmo a ɔmo mo nsɛ ɔmo mo ɔmo ka ɛna ɔmo pɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔmo yɛ fo o. Hɛ ɔbaa bi a ɔbaa bi a n'ani da hɔ na nyamesuro wɔ ne mu na ɔpɛ sɛ ɔne bɛɛma ɛtena bɔ bra no bere biara ho siesie ɛyɛ different. Saa.
Deɛ wo bɛkɔ akɔtɔ no bɛyɛ ten million no. ɔbɛte two cedis akɔ kurom akɔtɔ na ɔde ahyɛ ti na mɛka kyerɛ sɛ ahoɔfɛ nni ntaarehyɛ mu o ahoɔfɛ wɔ suban mu. okay hwɛ menka asɛm bi nkyerɛ wo bie bie wele one minute pɛ ah ɛbɛ na ah bie bie eh, Yeremia four thirty mm-hmm. so so ɔyɛ sɔfo ɔyɛ sɔfo paa ɔma no. Ɛna meka sɛ ho, yɛwɔ asɔfoɔ no bi wɔ hɔnom na woyɛ asɔre ba na wokɔ saa asɔre no a, mhm. na ɛhyɛ wo tiri mu sɛ wokɔpɛ kwankyerɛ sɛ ɛyɛ a wobɛdi yie wɔ asase so a, mhm. ɛne deɛ mene wo ni problem. Na mmom wo si wɔyɛ sɔfo mekɔ asɔre sɛ ɛyɛ a mewu a mɛkɔ heaven deɛ a, tie asɛm wei na fa toto mhm. saa sɔfo no ho.
Na hwɛ sɛ Wokɔ no hɔnom a, na ɛyɛ nkwagye a wobɛhu. Kɔsi sɛ deɛ ɔno aka no sɛ ɔsɛ ɔkeka wa no. Yɛnkɔ Yeremia 4:30. Na wo nso. Na wo nso. Wo a woasɛe wo yi. Wo a woasɛe wo yi. Woyɛ no dɛn. Woyɛ no dɛn. Na wofira atankɔkɔɔ.
Ɛna wofira atankɔkɔɔ.
Na wode sika ahyehyɛdeɛ.
Na wode sika de ahyɛ wɔdeɛ nti wa ɔsɛ ɔsɛ ɔsɛ sika no ho yɛ fa. Ɛsɛ yi oyɛ ɔbaa koraa bɛtumi abɔ waso mu mmiɛnsa na enum na wɔsi wo se na sika deda wɔ.
Tie deɛ wɔka o. Na wode adubere keka wɔn yi. na ɔde bibire akeka wɔn ani sɛ wɔse keka wɔn ano keka wɔn ani akyi ne adeɛ ɔkɔ ara na ɔkɔ ara kwa na ɔhyehyɛ wɔn eti ɔkɔ ara kwa fɛfɛɛfɛ ɛna eti wɔn hyehyɛ wɔn sɛ yɛ ahɔ bɛyɛ fɛ sɛdeɛ sɛdeɛ sɔfo ne ka no wɔayɛ dɛ yi ɔdɔfo apo ɔdɔfo ayɛ dɛ yi eti sɛ wɔn kɔ asɔle pàtó ɔtún bɔ ase kan ma mi pa wɔn kɔ asɔle. woso nkɔbɔ mpaeɛ ama nyame atie wo sofrɛ ama ɔno nyame ama no kwan kyerɛ mɔde ama wayɛ dɛn akɔyɛ ɔne no a wakeka no ɔso ɔdɔfo no ayɛ dɛn wowura nyame so mu adɔfo no wan
na ɔso ayɛ ɔdɛn ɔpɛ wayɛ dɛn nti na wankasa baabi a wogyina koraa na wo na wayɛ saa no a wode bɔ mpa ɔn mese asɔfoɔ wei ɔn sɛ ɔma nsakra ɔma adwene a na ɛyɛ business no ara na wɔde aba ɛno nti ama Abraham Moshe tumi keka nsɛm hunu kyerɛ akristofoɔ no a wɔn nhwɛ no yie mhm. na deɛ wɔn yɛ no deɛ ɛnyɛ ha na wɔn bɛnya mu akatwi o wɔn wu akyi no na wɔn bɛhu sɛ saa wɔn di nsɛm hunu mhm. tìmɛ deɛ so obi tie yɛn a yɛn didi asɔfoɔ atɛm o yɛn mo wɔn ani bɔ wɔn ho so anaa wɔn ti ase ɛti wɔn yɛ asɔreba na wɔn tie yɛn na yɛ wɔn sɔfo a fa aba a wɔn asɛm na yɛ kan na nka sɛ ɔyɛ ɔsɔfo na ɛnti no ebi a yɛaka biribi anfa yɛba wɔn sɔfo no mm. wobɛdi yɛatɛm yɛmmoa mu sɛ wobɛtumi atena sɛ ɔdɛ ma wɔbɛtɛ ɔka sɛ keka wano a ɛnyɛ dɛ nkeka ɔka sɛ bɔ mɛhyɛ mɛnyɛ dɛ mmobɔ ɛwɔ bible no mu woyɛ abɛkɔ bonsam kyɛm sɛ bonsam kyɛm na wosuro sɛ wobɛkɔ ani ti wo so wokɔ asɔre deɛ a ɛne nsɛm no a wɔka no wodi so a bonsam kyɛm na wobɛkɔ nanso obi so ɔyɛ sɔfo na deɛ woyɛ abɛmo akɔ bonsam kyɛm na wɔka deɛ a na wo sɛ wɔyɛ agent ma bonsam ɔbɛtwe akɔ bonsam kyɛm okay na deɛ mɛka no no me na gidi ɔmo nim ba menka ayi baako wɔn sɛ da biara yɛ ana asɔfo no nkura bi ka sɛ mhm. nyamesom deɛ ɛne wo awa kum mhm, ti sɛ wobɛhyɛ ntaadeɛ biara mhm, ɛndeɛ ɛndeɛ mma ɛndeɛ mfa ho deɛ wɔn wakoma mu no ɛne pie wɔ honam anim ɛyɛ hu saa menam ka kyerɛ sɛ menim o ah.
nipa biara deɛ sɛdeɛ wakoma teɛ ɛne pie wɔ honam anim ɛyɛ hu Nneɛma a wohu no sɛ ɛyɛ nyamesom deɛ, ɛno ara ne w'akoma mu na wo Wasɛ ntadeɛ yɛ sɛ nyamesom ne w'akoma mu, nti w'akoma mu ne ntadeɛ ɛhyɛ wɔ ɛ, wowɔ ahwɛ a ɛte sɛ. Yɛ sɛ wodi kan dwene w'akoma mu ansa na apue. Nti na wɔhyɛ, nti na meka.
Ma ɛhɔ no koraa, ma menkyerɛ no mu yie. Ka sɛ nyamesom ne akoma mu a, seesei ase korɔ no nyɛ w'ate, wote a, ɛhefa na wode ahyɛ? Ɛhyɛ wo tirim ne w'akoma mu. Ɛhyɛ w'akoma mu, nyɛ wo tirim.
Ɛhyɛ w'akoma mu. Obiara sɛ mafa Yesu Kristo sɛ me kra ne m'agyenkwa. ɛyɛ akoma no na ɔde agye adi. agye adi. Yɛka sɛ obi nso agye Yesu adi a, ɛyɛ asɛm no a wafa ahyɛ w'akoma mu sɛ ɛno na wobedi soɔ. Nti sɛ obi ka sɛ ɔsom Nyame wɔ n'akoma mu anaa sɛ ɔde Nyame nsɛm no asie n'akoma mu a, ɛno na daa ne daa ɔbɛyi no adie. Nyɛ sɛ nyamesom yɛ akoma mu. Nti ɔkɔhu ataade a ɛyɛ miniskirt na ɔhyɛ na ne ho bɛgu a, ɛhɔ na kyerɛw no bɛka akyerɛ no sɛ ntaadehyɛ mu, hwɛ wo ntaadehyɛ mu yie, ɛmma ne nhyɛ. To nyɛ hyɛ nko ara deɛ a na ɛsɛ. Wamfa asɛm no anhyɛ n'akomam nti no ntumi nka nkyɛm sɛ nyamesom ani akomam. Akomam. Wɔ abere a yɛnhu. Okay. Anaa ɔnte ase. Okay, papa yɛda ase paa. Ha yɛ asɛm bi asi dwumadie na wɔn bi so a wɔhwɛ no Champion TV GH ɛso yɛ bere no ayɛ be ɛwɔ ɛnɛ so asɛm no ho na nsɛm no deɛ yɛka ho asɛm na sɛ ɔnte ase a akonya na ɔha no ba a one on one na ɔbɛkyerɛkyerɛ wo dem fɛfɛɛfɛ ebia sɔfo Champion ka asɛm bi na wo sɛ asɛm yi a ɔkae fa ɛyɛ Nigel Gezi woyɛ n'asɔre ba na ɔnte ase a akonya na ɔwɔ Nigel Gezi so Wo te a na sɛ w'akoma nnwo so a, akonya wɔ ha. Papa, yɛkɔ. Yoo, deɛ meka ne sɛ, n'awieɛ berɛ no abɛn. Na ha na berɛ a Bose ka sɛ Yesu Kristo baeɛ no, ɔse, Awieɛ no abɛn, awieɛ no abɛn. Ɔwuiɛ, mfie sei ni, ɛnna na ɛyɛ nnaadaa. Na mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, obi a ɔyɛ nyansani biara reka sɛ ɔka nyansasɛm. Yɛka sɛ awieɛ no abɛn a, ɛnna a wɔade akye wei, wo nkwa so ayɛ dɛn? Ate. Yesu ɔbɛba na wanya mile, ɔma wo years. eti wanya ama yɛn ne yɛsi ne nyinaa yɛ dɛn ɛɛba ɛne ti na ɔsi abɛn te sɛ wote saa kasa wɔ yi a bɛma no anya w'adwene sɛ yɛka sɛ awieɛ no abɛn na mfeɛ mpem mmienu ne akyire ni wɔn mmae wɔakyɛ ke yɛwo wɔ six months nine months wanya one year na hwɛ tama afei wotumi tena se ka sɛ wɔwɔ common sense na mfie a wɔde no sɛ nyame so ama wɔ seventy a ti firim bɛhu saa bɛyi sɛ wobɛnya hundred a te firi mu yɛka sɛ abɛn a menkyerɛ mu yie kane no a na yesu kristo taa ma ɔne yɛ nhyɛ na ni kaa o mm. na yɛ apɔnkɔ ɔmo fa fam te na nipa kora tumi nyini kyɛ mm. ɛnɛ yɛnyɛ kaa o
plane nyinaa ba anaa ɔte aseɛ mhm.
kaa tumi hwe wɔ si nipa thousand ayɛ dɛ mm. ɛwu yɛtumi yɛ analysis for the whole year accident ɛsi yɛ ne nipa eku wɔ Ebi yɛ nyɛ sɛ mi nte Yesu. Mm. Anaa wɔn ti ase. Ate ase paa. Ebi sɛ baabu ka sɛ awieɛ na bɛn yɛ nneɛma bi a yɛn nipa koraa no. Mhm. Yɛayɛ yɛ ɛde bobɔ yɛn ho bere asɛ kaa yɛ tirim. Ɛdu pira yɛ tirim nyinaa na yɛtwa yɛn nkwa na so. Mm. Sɛ ɔka sɛ abɛn yɛ a woyɛ nyansani a hɔ na wɔsɛ wote so no kɔ. Ewuo nankasa no abɛn yɛ. Sɛ ɛnua ne nneɛmu nyinaa ɛte yɛn nkwa so. Anaa wɔn ti ase. Enti sɛ wote hɔ na Bible se awiae no abɛn sakra w'adwene a, hu no sɛ wote hɔ no car bɛtumi de woanya accident ama woawu na ɛne kyena. Enti sɛ nnɛ wonya accident no a, tena hɔ sɛ ɛyɛ a bɛbɔ bra a wonim deɛ bɛba a wobɛwuo. Sɛ car mu na wabɛtena na bɛhwe hɔ na wobɛwu a, wote Nyame asɛm a wo kra no ɛkɔ. Mm, okay.
Wonam fam na kaa bɛbɔ wo a, sɛ ɛba sɛ wuwu a, na wote nokorɛ no mu de Nyame asɛm yɛ adwuma a, woawu, wokɔ. Nyame yɛ w'adom na saa nkwanhyia yi nyina woannya bi na wotena hɔ nya 70 years wɔ so wɔde ama yɛn, ɛboro so a 80. Huh?
Ɛmu haw no koraa yɛ m'ani, me sisi, ɛho ahohoahoa no. Saa na ɛteɛ, ne wo panyin bi no ɔnya 80 go nya. Yɛ me nana so, no ba me twa koraa, me sisi, mfanyini yi yɛ deɛ ɛnyɛ, wɔn so ɔhoahoa ne ho koraa no yɛ. Ɛsɛ yɛ ɔhaw ne deɛ amanneɛ. anaa ɔnte ase nti sɛ ɛka sɛ ɔsoro ahenni no abɛn a ana so wonim nyansa fa nyansa yɛ dɛn ɛyɛ adwuma na ɛsese na di asɛm no so papa wode wobɛkyerɛ obi a na wabɔ ne tewtew ma yɛ mede nkyia ma matiefoɔ nyinaa awurade nhyira wɔ biara afei ɔma obiara ho ban wɔ aberɛ a ne ho ɛma asɛm amen amen ɛfo duro yɛkɔ mm, yɛmeka ne sɛ mm. Ɛɛ, bere biara no yɛwɔ hɔ sɛ nnipa. Ani bɛba wɔn ho so. Sɛ ebi wɔ hɔ a, yɛ a taa tie asɔfoɔ no nsɛm. Wotie n'asɛm na wohu sɛ wei nkɔ yie a, na woatwe wo ho afiri hɔ. Yɛ a na ɛyɛ me ya sɛ nnipa bi tete asɔfoɔ no bi nan ase a, wɔhu nneɛma bi a ɛrekɔ so na wɔda so te ho. But dodoɔ, yɛ a na mehu sɛ dodoɔ no ara ɛnyɛ wɔn ani a. Because wɔn no wɔn wɔ nneɛma bi a wɔn de yɛ nsɔre ma no. Ti wonya ba sɔre dɛ ya ɛno yɛde ho asɛm bɛba. Okay.
Sɛ wonya kɔ ne nan ase pɛ na onya de ne nsa kan pɛ waka hɔ. Ti sɛ dua kora na ebi bɛwɔ wɔn ni koraa na mm, still na na osi hɔ. Ti ɛsɛ sɛ nipa mo wɔn ani mmrɔ wɔn so. Okay.
Nkyɛ na Yesu aba. Obi se church yɛ business. Ɔno deɛ ne ne botae nyɛ ɔpɛ sika, ɔgye nkurɔfoɔ sika. Nti wote hɔ a, deɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ? Deɛn na ɛwɔ sɛ ɔyɛ? Nti yɛbɛsrɛ sɛ obiara mma n'ani nna hɔ na ɔmmɔ bra a ɛtene. Wote asafo bi, berɛ biara meka, wote asafo bi mu na ɛnkɔ yie a, sɔre hɔ o! Kɔpɛ baabi a wobɛnya nkwagyeɛ ma wo ara. Mekyea tiefoɔ nyinaa wɔ Yesu din mu, amen. Amen. Alright, aha na asɛm bi asi dwumadie a ɛno nso so Dugyen Figidion mede bɛsom wo no, aha. na yɛde bɛsie. Mese asɛm bi asi die, agye sɛ w'asɛm amma. Ɛba a, yɛde bɛto hɔ na yɛaka no sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata. Meda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ. Yɛda ase nnɛ yɛbɛsa de nsɛm a asi na wonteeɛ no deɛ wate na wonyaa mu nkyerɛmu no yɛde ba abɛsom wo. Meda ase.